Moien an herzlech wëllkommen bei enger weiderer Folg vun Fallout New Vegas. Ech drücken de falsche Knäppchen an et geht och ëm direkt lass sei. Mir sinn am Moment ze Novak wann ech ieren. An hei hu mer dann déi nei Charakteren, ons Begleeder, ne? Dir kennt se jo wa méiglech, Veronica an eise léiwen Edy. Mir maachen se mol raus a kucke mol, wat fir haut um Programm steet. Jo, ech sëtzen haut scho rëm hei ze zocken an ech si vill ze vill wäit am Viraus mat menge Folgen, wat mech op der enger Säit nervt an zwee op der anerer Säit hunn ech awer déck Bock fir Fallout ze spillen. A wéi gesot, ech spillen net offscreen. Dat hunn ech mer gesot, vue que datt ech näischt wëll erliewen, wat ech scho gesinn hunn a wou ech dann net ophuelen. Dat wär kacke. Mir si fréi am Moie wéi d'Haus gesäit. Mir hunn, wéi laang hu mer dann? Oh, fënnef Auer vorbäi an et ass scho esou hell hei. Wat leeft? Ah, déi gäil Rüstung do an eis M14. Yeah! Pardon, pardon, pardon, pardon. Dat war ech net, dat wollt ech net. Sou, da kucke mer, wat fir haut um Programm steet hei. Wat hu mer da vu Missiounen? Wat ass dat do? Cap McCarran, okay. Ah, mir sollen do hannen hinner, fir déi Schicks do vun de Fiends ëmzebréngen. Mee vun de Fiends, wat schätzen ech?

Oder ich stelle einfach op Mëttel an dann schalt man awer hei aus, well ech krut lo bei enger Folg schon opgelöt hunn. Ech hoffen, dass die trotzdem bei eis geht. Hei ass alles ausgeschalt, okay. Ähm, ech hoffen, dass wir die awer kënnen a Lëtzebuerg kucken. Do war rëm en also ech hat schon vill, wou ech einfach konnt akzeptéieren an da war et gutt. Dat heescht de Video ass net verännert ginn an näischt. Mee oh mee gekuckt op déi Händler do nach Stimpacken hunn. Ech wollt mer där lo mol e puer méi zouschafen. Hallo, brauchen Sie was? Ech fueren direkt dono weider. Jo se Frau, ech këmmer. Äh Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, Medics, Stimpack, zwee Stéck. Sou déi huele mer mol mat, well mir selwer hu keng méi. Jo da lauschteren mer einfach d'Musek, well ech krut lo rëm en. wéi soll ech dat nennen, en, äh, en Urheberrechtsanspruch virgeluet. An naja, do steet dann dran, dass de Video an Däitschland gespaart ass. Dat ass mir nach egal, vu datt ech sowieso nëmmen op Lëtzebuergesch schwätzen. Mee et sinn nach véier Folgen, wou ech lo. Nom nächsten, nom nächsten Samsden, dat heescht den Samsden wou elo kënnt, den, hei ech soen einfach den Datum well soss, ma mir sinn elo den 13 Okt, jo ech hunn dat hei elo den 13 Oktober op, ech weess, och wann et elo e bësse wäit zréck läit, majo ab der Folg, mir hu elo, ëhë, den 18 ass da Samsden. Déi hunn ech och eropgeluet. Da kommen nach eng, zwou, dräi, véier. Da kommen nach véier Folge mat Radio. An dono hunn ech de Radio dann ausgeschalt, well ech wëll deene Saachen einfach aus de Féiss goen. An do ass am allerbeschte wa mer Putain, wéi lues dat leeft, gell. Do ass et am beschten einfach mir loossen et ganz ewech d'Musek. Also Flic, haut de Matin. Kommen entfernen. Dofir ass dann Trapcon Anlage. Dat heescht mir ginn hei river do hinner do ran. Okay. Dich einfach riecht aus. An dann joggen wir mal ein bisschen durch Mojave mit unserem geilen Brill, mit unserem coolen Begleiter. Hey, ich ging ihm zwar gerne eine andere Panzerung, ihn nicht. Die Stohle Panzerung, nämlich Kleidung. Nee natierlech net. Schiatt! Ah, ass e bësse kacke, mee bon. C'est la vie. Äh, wat gëtt mir fir? Leuchten da, huh? Huet och näischt dobäi. Boah, du einfach mal weiter. Schéckt jo mal gut unzefänken. Ich mein, dat net wei vun den Gulen. An ech hat gefehl, dass du der werden haut noch Pustick méi treffen. Äh, what? What? Wéi? Wat? Fir war? Ja, mat der platt. Boom, bitch! If you know what I mean. Yeah, man, I'm here with my gang. Okay, das ist ein bisschen kacke, gell, wenn ich keine Sprache zu machen, gell. Ah, das wird sicher schon ein paar mehr kommen. Und ich bin auch froh, wenn ich denke, Hund, falls ich sie brauche. Sou de Fier schéngt en zimmleche Sandsack ze sinn. Ah déi Waff ass da vun der Textur hier scheisse gell. Also sou gesäit se schéin aus wann se am Grapp hu mee sou ass einfach kacke gell. Hei schéngt awer och keen ze sinn lo de Moment. Zimmlech vill verbarrikadéiert hei.

Oh, leck mir steet se drop, gell? Déi Glace. Ma hei, Lever Action Rifle. Let's go! Und du dann hei. Oh, die Gesetze ziemlich komisch aus, die Waffe. 10 mm Patronen, äh, Flammbrennstoff. Ich kann sagen, schon noch mein... Oh, fuck, gell, ich schon viel zu viel Sachen dabei. Ich gehe so, mir gehen mal als erst, äh, den Ort entdecken, ehe wir zurückreisen und verkaufen gehen.

Néng Millimeter Patrone, yeah! Hu mer do Energiezelle, Energiezelle, Energiezelle. Do hu mer hei Splittermine, yeah! Ech hunn dat Gefill, dass et zimmlech elle wäert ginn an där Fabrik, wann d'Sou hei esou vill Munitioun hileeën. Dat gëtt, gëtt, gëtt ganz cool, gell? Ech hu d'Gefill, all d'Metall. Ech meng, deene, wou déi Munitioun agréiert huet, déi si säit laangem, längerem nemmi do.

Wat ass dat do fir eng Musek? Stop that shit! Stop it! Yeah, ech sinn elo Deel vun dengem Fallout-LP. Zauber's dech fast, egal wat! Zum Gléck gesäit et net ënnen am Eck, du Noob! Noob! Hey, Tom ass e Gudden, ass e goud Kärel. Wann der wëllt, da kuckt Iech mol e bësse säin Alien Isolation Video eran, dat ass säin éischte Let's Play an Ech esou als ale Veteran hei, nee komm, ech fannt se awer net esou schlecht, ganz éierlech, fir säin, fir seng éischt eegen Singleplayer-LP fannt ech se richteg gutt gell. Ooh, wat hu mer do, e Cowboy-Repetierer, dee hu mer dach een, nee? Nee, hu mer där keen? Dienstgewehr. Ech meng der Hummer das wat äh, Cowboy ah nee oh, Hummer won net vill Munition dofir wat mecht der méi schëtt den heiten 28 oder den ah, du mecht 38 schëtt nee ah, da bleiwen am Level, Level, Level, Level Action Rifle Magnum Patrone Flammenbrennstoff Äh, do ass nix méi. Ech fannen dee Brëll, den ass déi cool. Gewinnt een sech am Fong och dorunner. Äh, hei mol ass de back, de back, de back, de back. Mä décks back, pita, äh. Ech hat d'Gefill, dass hei wierklech eng Ell no eis duer kënnt. If you know what I mean. Hat se genuch Schrëtt méi séier. Also dat do ass eng verdaamt grouss Kuppel. Muss ech mol sou soen. Ech kuck mer, mir schläichen ons mol hei un. Kann ech mech iwwerhaapt uschläichen hei? Villäicht, villäicht och net. Dadam. Dach, mir kënnen ons hei uschläichen. Putain, ass zwar guer net offensichtlech dat hei. Feelt just nach sou Schëlter de Mauer sou, ähm, this way to sniper position oder this way to hidden sniper position. Wou komme mer hinner?

Ech gesinn awer och keen, obwuel ech eng zimmlech grouss Weitsicht hei um Spill sollt hunn. Äh, ech menge meng Begleeder kommen net dëse Wee. Wat, wat? Ne? Dat do ass zimmlech grouss. Die Musik am Hannergrund, die

Ja, ja, so gesagt aus, dass die alle Wurst. Gesehen ich die? Ich gesehen die aber noch auf das Distanz. Das fand ich gut. Nee. Okay, so viel zum Versteck. Also. Okay. Boah, ich glaube, es ist mir noch. Die schien ja sowieso erst zu checken. Äh. Wie das hier den? Stealth guy man. Ech wetten ech wetten den Tom dee wollt do sou déck relax zocke gell an sou oh nee hie spillt let's play man. Wann der mol ah okay mir hu mol Rap Contest Gelände hei fonnt. Wann der wëllt da kënnt der och mol sou schreiwe wat dir wëllt wat ech an nächster Zukunft hei sou bësse maache vu Missiounen wann der iech e bëssen auskennt am Spill. So, mir hunn. Äh, what? Wéi? Wien huet mech da bemierkt? Ah, natierlech. Begleet ass dat Lescht, gell? Schafft ech nëmmen nie en un. Komm schon, Heather, komm schon. Ah, putain, du können Ziegler. Uh, eng 2% Chance. Ah, geht doch. So, Schiss, Könst verbessert. Was ist noch ein Fugulen hei? Nee, aber da können wir uns hier verpissen. Da gehen wir hier rüber. Äh. Wen heisch geht, wen noch der fällt, ne? So, zum Glück ist das nicht. Peter, geht schon. Keine Ziel, das ist schon um 7 Uhr auf, ist das geil. Peter. Warte mal. Ja, ich net meng Nues opgezun, dat war schon was gëtt vor. Also Datch awer sech op dee Bricke vun net geet ge. Ge hun Wow Stöchflam Dat dat ze wisse gesinn lo.

Sorry, ech, ech muss éieren an déi Fabrik do ginn, well ech gären e puer Saache mol lass ginn. Also allerhéicht sou, ech géng soen, mir ginn hei bei Gibson-Schrottplatz. Jo, bei Dout Lady Gibson. Bäh, lo wollt ech scho Biatch soen, mä dat wär mega komesch gewiescht am Fong. Sheriff is in town. Dee gesäit och guer net nom Lucky Luke aus, ne? Nëmme sou um Rande, ne? Ah, zum Gléck hunn ech e Monster, gell? Zum Gléck hunn ech e Monster. So, handel mat mir. Also wieder
Zeigen Sie mir mal ein Angebot. So, ich schon mal raus und wir können auch einfach. So, da können wir verkaufen, was wir nämlich brauchen. Colt M16A1, die können wir mal benutzen, wie das.

Obwuel et en obwuel et en Déngens ass, mee ech verkafen se awer léiwer. Söldner Granatenwerfer, deen hale mer zwar fir Noutfäll, hä? Da kënne mer awer do am Géigentausch d'néng Millimeter verkafen, zéng Millimeter Maschinepistoul, de Revolver hale mer, de Colt hale mer, jo de Rescht hale mer am Fong.

Kleines hellens Buch und tschüss. Volt 13 Kantine hale mer. Munition hale mer och mol, déi hält jo souwisou kee Gewiit ewech. Jo, verkafe mer. Ech géif jetzt erkennen, dass mer elo vill méi liicht gi sinn doduerjer. Ein Vergnügen mit Ihnen Geschäfte zu machen. Äh, hues du Stimpacke? Ist. Gëff mir all genee Stimpacken wéi dës. Äh. Okay, wat ass mat dir? Okay. What the fuck is wrong with you? Oh, wow! Wow! Wat huet mir da dat ganz Gewiit do? Sie sind also wieder zurück. Dat kann net si, gell? Jo, halt de Mond. Wou ass dat, wou kënnt dat ganz Gewiit, wat ech elo hunn? Cowboy-Repetierer, Gewicht 12 Splittergranate, Scorpio. Weess de wat? Komm la hinner. Du kriss och e puer Waffe vu mir hei. Ähm, dru fir mech. Uh, haben Sie was Feines für mich? Nee, Ein Kleid vielleicht?
Nee, du sollst einfach meng Saachen droen. Ähm, dee wollt ech ausprobéieren. Alles wat net ze vill schued mecht du gees eweg. Cowboy repetiere hu mer och genuch Muni Muni. Alles wat mer keng Muni hu geet weg. Du kriss och mol dat. Ent RCV Laser Scorpio kriss du och wéinst menger Springfield am 14 halen ech mol. So an hu mer jo mol e bësse Plaz an ech wëll gär dass du hei eng Waff vun deene benotzt.

Ouni dech wär d'Liewen dach sou schäiss. Sou, ehm, jo, dann trauen mer ons mol lues eppes vir hei. Dëm dëm. Mysteriéis Musek fir eng mysteriéis Géigend. Wou bleiwen da meng cool Kollegen?

Ah, hat huet een Arme. Okay. Ähm, ja, mach wat ze wëlls, mir egal. Solange du net drop gees, awer wéinst e bëssen hëllefs, da kann ech awer op Nahkampf setzen am Fong. Ech mo kucken, wat den, wéivill Schued mécht den Arce Vile. Oh, 12, Gott. Äh, wou ass meng M? Colt M16 A1. Kuck mol, wéi dee esou ass. So, an du gëss mer erëm op Nahkampf ëmgeschult.
Machen wir es à la Veronica.
Jo.
An ech géing soen, mir gi mol direkt.

45 a 70 a gofft keng Ahnung wat dat soll sinn. So ech guck mol de komesch Postmelle wéi do. Mir kommen goen net zum Spille gell. Dat ass schrecklech gell. What the fuck? Okay. Scheiss ech net mat der. Colt am 16 ey. So, lo geht awer lass. Lo gi mar an. Lo gi mar an. We are entering. Oder net.

Metalltreppe ass d'Seite des Gebäudes. Zu viele Silben für Sie?
Oh, dat mécht kee Spaass méi. Ähm, ah, fir am Däischteren ass dee Brëll wierklech kacke, gell, ganz éierlech. Am Dag ass dat Béises, mee. Fir hei bannen huelen ech dach léiwer mäi Barett hei. Gutt awer Zäit. Wat mécht dat fir e Schued dat Gewier? Eng Zäit awer e puer Schëss nëmme ge-. Schaden 11, hm. Okay, hei schéngt e bëssen abzeginn. Ey, mer huet mer allgemeng Gé-. Oh Mann, Begletter sinn dat Lescht, gell? Ech hunn mech scho e bëssen erëm ëm-. Kucken firwat hun ech hei sou komesch Framerate? Dat se bréng mer all gutt Géigner um ech fann dat gënnt cool ne äh. Bären verléieren Schärfen yeah Hey Bitch You know grabbing me in my hood Ja was du mer schon all gutt Géigner ëmbréngen du du bass da wéineg hëllefräich merci awer.

Jo, mee halt op! Wo? Ech wëll den ëmbréngen. Äh, macht Volk. Ey, das um so Fettsack wie fir dru, gell? Sag Cheese! Hi!

Äh, bitch please. Maja, Video hat dann bei si raginn, dat erfahre mer dann an der nächster Kéier bei Let's Play Fallout New Vegas. Tschüssikowski a merci fir d'Nokucken. Tschüss.